מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען וואס ס'מיינט אפשענס וואליום און אופען אינטרעסט און פארוואס דאס איז זייער וויכטיג פאר דיך אויף אריינצוגיין און ארויסצוגיין אין א טרעיד צו באצאלן אדער באקומען די ריכטיגע קאלס די פעיר פרייסעס און איך וויל דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידן אינוואלווט ריסק און אויב דו ווייסט נישט טויזנט פראצענט וואס דו טוסט יו העוו נאו ביזנעס צו זיין אין אפשענס, סאו מאך זיכער אז דו ווייסט וואס דו טוסט און די לעסן איז פאר עדיוקעישאנעל פערפעסעס אנלי. לאמיר אנהייבן מיט וואליום. וואס איז וואליום? וואליום בעסיקלי מיינט וויפיל אפשענס קאנטראקטס פון די סטרייק פרייז פון די עקספיירעישאן דעיט עקזעקטלי דאס וואס דו טרעידסט איז היינט געטרעיד געווארן. יעדן טאג פאנגט זיך אן א פרישע חשבון. און מען פאנגט אן פריש צו קאונטן וויפיל פון דעם האט זיך היינט געטרעיד. פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל אויב דו זעסט די היינטיגע אקטיוויטי קענסטו זען אויב ס'איז דא אסאך אקטיוויטי מיינט עס אז דו גייסט מסתם האבן גרינגע פילס ווייל דו גייסט קענען גרינג אריינגיין און ארויסגיין ווייל ס'איז דא זייער אסאך אינטרעסט אין דעם ס'איז דא אסאך מענטשן אסאך טרעיטס אויף די ספעסיפיק קאנטראקטס. סאו לאמיר זאגן טריי צו טראכטן זעסט א סטאר וואס היינט גייען מענטשן אסאך אריין און ארויס ווייסטו אז ס'טוט זיך דארט ס'וועט אייביג זיין א קויפער ס'וועט אייביג זיין א פארקויפער ס'איז דא דארטן א ליקווידיטי וואס דו וועסט קענען גרינג אריינגיין און ארויסגיין פון די אנדערע זייט אופען אינטרעסט מיינט די טאטעל פון די אופען קאנטראקט וואס איז בכלל דא נאך פארהאן, וואס איז נאך עקטיוו, וואס איז נאך נישט קלאוזט, עקסערסייזט, עקספייערט און אזוי ווייטער, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער פון דעי וואן ביז היינט וואס איז וויפיל קאנטראקטס איז דא אפען וואס איז דא א אינטערעסט פון איינער וואס האט עס געקויפט אדער פארקויפט און עס איז נאך אלץ אפען דעי קאנטראקט, פארוואס איז דאס וויכטיג? ווייל דאס ווייזט דאך אויך די ליקווידיטי און די אינטערעסט און דעי סטרייק און דעי עקספיירעישן דעיס למשל, דו זעסט וויפיל מענטשן זענען נאך אלץ אינעווייניג אין עפעס א רעסטעראנט וואס מען עסט, אקעי, דו קענסט זען וואס איז נאך אלץ אפען, וואס איז נאך אלץ דא, ווען דו לייגסט די צוויי זאכן צוזאמען, אפשען, אפען אינטרעסט, מיט וואליום, קענסטו זען, אויב ס'איז דא הויעכע וואליום, און הויעכע אפען אינטרעסט, מיינט עס אז ס'איז דא אסאך ליקווידיטי דארט, און אסאך ליקווידיטי מיינט אויך אז ס'איז דא א דינערע ביד עסק ספרעד, דאס הייסט ווען דו גייסט אריין און ארויס גייסטו נישט דארפן פלעין איבערצאלן ווייל דו דארפסט גיין נעמען די פרייז, וואס יענער בעט, אדער באקומען ווייניגער פאר קרעדיט ווייל דו דארפסט גיין אננעמען דאס וואס יענער אפערט דיך, סאו ס'האט א דינערע ביד עסק ספרעד, ממילא קענסטו האבן מער יושר'דיגע פילס אויף דיינע טרעידס, מה שאין כן פון די אנדערע זייט אויב דו האסט לאו וואליום אדער לאו אופען אינטרעסט מיינט עס אז ס'איז סאך מער ריסקי, ס'קען זיין אז דו וועסט נישט קענען אריינגיין אזוי גרינג אדער אזוי שנעל ארויסגיין פון די טרעיד, ממילא קען זיין אז דאס אליין זאל זיין א ריסק פאר דיך. סאו אויב דו זעסט למשל א מיקס פון דעם, היי וואליום, היי אופען אינטרעסט באט לאו וואליום, איז און אויב ס'איז נאך אנפאנג פון די טאג קען עס נאך זיין נארמאל, ווייל קען זיין ס'איז נאך פשוט נישט אנגעקומען צו עס קען דויערן ביז ס'וועט אנקומען. היי וואליום און לאו אופען אינטרעסט דאס קען זיין אזוי ווי א פאפ אפ טרעיד, מאך זיכער אז דו ווייסט וואס דו טוסט ווייל ס'קען ער עס נישט קענען ארויסגיין, און ס'קען זיין אז נאר יעצט איז געגעבן א קום אריין אביסל זאכן באט ס'איז עכט נישט דא קיין סאך וואליום פאר דעם. לאמיר נעמען א משל. SPY, SPY איז די מאוסט ליקוויד ETF וואס איז דא אויף די סטאק מארקעט. האסט איין סטרייק פרייז וואס האט וואליום לאמיר זאגן פון צוועלף, און אופען אינטרעסט פון פֿערציק. אקעי, ס'איז זייער א דינע, זייער ווייניג דא, און ס'איז לכאורה דא א גרויסע ספרעד דא. די ביד עסק ספרעד לכאורה וועט אויך זיין זייער ברייט אין אזא פאל. פון די אנדערע זייט זעסטו א אנדערע סטרייק פרייז וואס האט וואליום טויזנט צוויי הונדערט און אופן אינטרעסט צוויי און פֿופֿציק טויזנט, דארט איז דא סאך מער ליקווידיטי, דארטן וועסטו לכאורה קענען האבן סאך א בעסערע פיל, די ביד עסק ספרעד וועט זיין סאך סאך דינער אין די פאל. סאו עז א רול אוו טאם נעם דיך אריין אזא כלל געווענליך אז טריי צו גיין פאר מער טייט ספרעדס, אפאר פעניס, אפאר סענט, דאס ווייזט דאך אז ס'איז ליקוואד, געווענליך אין אזא פלאץ ווי SPY. טריי צו קוקן ס'זאל האבן עפעס א נארמאלע אופן אינטרעסט, אקעי? פארשטייט זיך ס'איז זייער שווער צו זאגן וואס די נומבער איז ווייל דאס האט צו טון לויט וועלכע סטאק דו טרעידסט, אבער SPY דארפסטו האבן עכט אפאר טויזנט, כדי ס'זאל זיין א העלטי אפען אינטערעסט. טריי צו עוואוידן סטרייק פרייסעס אדער עקספיירעישאן דעיס וואס ס'האט זייער זייער גרויסע ספרעדס, מ'טרעידט עס נישט קיין סאך, ס'נישט דא קיין גרויסע אפען אינטערעסט אין עס, סאו ליקווידיטי איז זייער א וויכטיגע זאך. האסט א גוטע איידיע? ביוטיפול, אבער קודם קוק צו ס'דא ליקווידיטי אין די מארקעט פאר דעם וואס דו ווילסט. אז דו קענסט נישט גרינג ארויסגיין, וואס האסטו פון די גאנצע זאך? וועסט נישט קענען גרינג ארויסגיין, סאו גיי נישט אריין אין דעם טו בעגין וויט, סאו קענסטו מאכן א טשעק ליסט, מאך א טשעק ליסט פאר די גייסט אריין אין א טרעיד. ס'איז א דינע ביד עסק ספרעד אדער א ברייטע? ס'האט אסאך א גרויסע חילוק. וואליום איז עקטיוו היינט? אפען אינטרעסט איז סאליד? וועל איך קענען ארויסגיין גרינג אויב איך וויל ארויסגיין פון עס? סאו די באדעם ליין, וואליום זאגט דיך וואס איז היינט געשען, וואס עס טוט זיך היינט, אפען אינטרעסט זאגט דיך וואס איז בכלל עוועליבעל אין די מארקעט וואס איז אפען אין די מארקעט, סאו צום צוזאמען אז דו נעמסט דאס צוזאמען קען דאס פראטעקטן דיין אקאונט אז דו זאלסט נישט דארפן צאלן א גרויסע ביד עסק ספרעד וואס דו קענסט עס אנרופן די ספרעד טעקס, ס'איז א גרויסע טעקס וואס דו צאלסט נאר ווייל ס'איז נישט ליקוויד. אויב דו האסט עני אנדערע קוועשאנס אויף די סאבדזשעקט אדער עני אנדערע סאבדזשעקט אין די פיינענשעל מארקעטס פליז לייג עס אין די קאמענט סעקשאן, און אז דו האסט הנאה געהאט פון די סעשאן פון די לעסאן פליז לייק און סובסקרייב צו די טשענעל, און קענסט זיך אויך סובסקרייבן ביי חיים עקסטין דאט קאם.